Фынддӕсӕм сӕр Ноджы ма уын иу хатт уӕ зӕрдыл лӕууын кӕнын, ӕфсымӕртӕ, ӕз уӕм цы фарны уацыр хастон, уый. Сымах ӕй райстат уӕ зӕрдӕмӕ, ссиуын царды бындур. Ирвӕзгӕ дӕр уыцы фарны уацы руаджы кӕнут, ӕз уын цы фехъусын кодтон, кӕд ууыл фидар хӕцут, уӕд, науӕд дзӕгъӕлы баууӕндыдыстут. Уымӕн ӕмӕ уӕм ӕз ӕрхастон, мӕхӕдӕг цы райстон, уыцы тӕккӕ сӕйрагдӕр. Сыгъдӕг фысты куыд загъдӕуы, афтӕ Чырысти амарди нӕ тӕригъӕдты тыххӕй. Уыди ныгӕд ӕмӕ ӕртыккаг бон райгас, фысты куыд загъдӕуы, афтӕ. Ӕмӕ йӕхи равдыста Кифӕмӕ, уый фӕстӕ та ӕппӕт дыууадӕс апостолмӕ дӕр. Стӕй-иу уыц-иу рӕстӕг йӕхи равдыста фондзсӕдӕ ӕфсымӕрӕй фылдӕрмӕ. Уыдонӕн сӕ фылдӕр абон дӕр сты удӕгас, иуӕй-иуты та дзы амардысты. Уый фӕстӕ йӕхи равдыста Иаковмӕ, фӕстӕдӕр ӕппӕт апостолтӕм. Се ппӕты фӕстӕ ӕфтыддагмӕ фӕзынӕгау фӕзынди мӕнмӕ дӕр. Уымӕн ӕмӕ ӕз апостолтӕн сӕ тӕккӕ къаддӕр дӕн, ӕмӕ апостолы ном хӕссыны аккаг дӕр нӕ дӕн, Хуыцауы аргъуан кӕй ӕфхӕрдтон, уый тыххӕй, фӕлӕ ӕз цы дӕн, уый Хуыцауы хорзӕхӕй дӕн. Ӕмӕ йӕ хорзӕхӕй хайджын дзӕгъӕл нӕ фӕдӕн. Ӕз се ппӕтӕй дӕр фылдӕр бакуыстон, ӕниу ӕз нӕ, фӕлӕ мемӕ чи ис, Хуыцауы уыцы хорзӕх. Уӕдӕ мах, ӕз дӕр ӕмӕ иннӕ апостолтӕ дӕр уыцы фарны уац хъусын кӕнӕм, ӕмӕ йыл сымах баууӕндыдыстут. Чырысти мӕрдтӕй кӕй райгас, кӕд фарны уац ууыл дзуры, уӕд сымахӕй иуӕй-иутӕ куыд зӕгъынц, мӕрдтӕн райгасы амал нӕй, зӕгъгӕ? Кӕд мӕрдтӕн райгасы амал нӕй, уӕд Чырысти дӕр нӕ райгас. Ӕмӕ кӕд Чырысти нӕ райгас, уӕд цы уац хъусын кӕнӕм, уый дӕр дзӕгъӕлы у, ӕмӕ уӕ уырнындзинад дӕр дзӕгъӕлы у. Ӕмӕ кӕд мӕрдтӕн райгасы амал нӕй, уӕд мах дӕр Хуыцауӕн разыниккам мӕнгӕвдисӕнтӕ, уымӕн ӕмӕ Хуыцауы тыххӕй дзуриккам, зӕгъгӕ, уый райгас кодта, кӕй нӕ райгас кодта, уыцы Чырыстийы. Уымӕн ӕмӕ, кӕд мӕрдтӕн райгасы амал нӕй, уӕд Чырысти дӕр нӕ райгас. Ӕмӕ Чырысти кӕд нӕ райгас, уӕд уӕ уырнындзинадӕй пайда нӕй, ӕмӕ нырма уӕ тӕригъӕдтӕй не ссӕрибар стут. Уӕд Чырыстийыл ӕууӕндгӕйӕ чи амард, уыдон дӕр бабын сты, ӕмӕ кӕд Чырыстийыл ӕрмӕстдӕр ацы царды дарӕм нӕ зӕрдӕ, уӕд ӕппӕт адӕмы ӕхсӕн махӕй ӕнамонд дӕр нӕй. Фӕлӕ Чырысти мӕрдтӕй райгас, чи амарди, уыдонӕй фыццаг уый райгас. уымӕн ӕмӕ мӕлӕт адӕймаджы руаджы куыд у, афтӕ адӕймаджы руаджы у мӕрдтӕй райгасдӕр. Адӕмимӕ иууылдӕр куыд мӕлынц, афтӕ иууылдӕр райгас уыдзысты Чырыстиимӕ. Алчидӕр йӕ рӕстӕджы. Фыццаг Чырысти, Чырысти куы рцӕуа, уӕд та йӕхионтӕ. Уый фӕстӕ ӕрцӕудзӕн кӕрон. Чырысти ӕппӕт ӕнӕбуары ӕлдӕртты, барджынты ӕмӕ тыхджынты куы басӕтта, уӕд паддзахад ратдзӕни фыдмӕ, Хуыцаумӕ, уымӕн ӕмӕ Чырысти хъуамӕ паддзахиуӕг кӕна, цалынмӕ йын Хуыцау ӕппӕт знӕгты йӕ къӕхты бын ӕрӕвӕра, уӕдмӕ. Бабын уыдзӕн фӕстаг знаг, мӕлӕт, уымӕн ӕмӕ Чырыстийӕн Хуыцау ӕппӕт дӕр ӕрӕвӕрдта йӕ къӕхты бын. Кӕд загъд у, ӕппӕт дӕр ын ӕрӕвӕрдта йӕ къӕхты бын, уӕддӕр бӕлвырд у, ам ныхас нӕ цӕуы ӕппӕт дӕр Чырыстийы къӕхты бын ӕрӕвӕрӕг Хуыцауӕн йӕхиуыл. Хуыцау ын ӕппӕт дӕр йӕ дӕлбар куы бакӕна, уӕд Фырт йӕхӕдӕг дӕр бацӕудзӕн, ӕппӕт дӕр ын йӕ дӕлбар чи бакодта, уый дӕлбар, ӕмӕ Хуыцау алцӕмӕн дӕр ӕмӕ алкӕмӕн дӕр уыдзӕн иунӕг Хицау. Науӕд мӕрдты сӕраппонд цӕй охыл райсынц аргъуыд? Кӕд мӕрдтӕн райгас амал нӕй, уӕд цӕмӕн райсынц аргъуыд мӕрдты сӕраппонд? Ӕмӕ мах дӕр ӕрвыл сахат цӕй тыххӕй вӕййӕм тӕссаг уавӕрты? Ӕфсымӕртӕ, ӕз алы бон дӕр мӕлгӕ кӕнын, нӕ Хицау Йесо Чырыстийы руаджы сымахӕн цы сарӕзтон, ӕз уымӕй буц дӕн, ӕмӕ мын уый дӕтты афтӕ зӕгъыны бар. Ӕз Эфесы хъӕддаг сырдтимӕ куы тох кодтон, уӕд мӕ нысан кӕд зӕххон уыди, уӕд мын уымӕй цы пайда ис? Кӕд мӕрдтӕ ӕгас нӕ кӕнынц, уӕд байдайӕм хӕрынмӕ нуазын, уӕддӕр райсом амӕлдзыстӕм. Ма фӕсайды ут! Ӕвзӕр ӕмбӕлттӕ хорз миниуджытӕ сафӕг сты. Куыд ӕмбӕлы, афтӕ уӕхи ӕрӕмбарут ӕмӕ тӕригъӕды мауал ӕфтут. Уӕ худинаджы тыххӕй уынӕй зӕгъдзынӕн, сымахмӕ ис, Хуыцауы чи нӕ зоны, ахӕмтӕ. Исчи бафӕрсдзӕн: Куыд райгас уыдзысты мӕрдтӕ ӕмӕ цавӕр буары ӕрцӕудзысты? Ӕнӕзонд ды цы тауыс, уый нӕ райгас уыдзӕни, куы нӕ амӕла, уӕд. Ӕмӕ ды куы фӕтауыс, уӕд фидӕны буар нӕ тауыс, фӕлӕ бӕгънӕг нӕмыг. Мӕнӕ у нӕмыг уа ӕви ӕндӕр истӕй нӕмыг, фӕлӕ йын Хуыцау дӕтты, цавӕрӕй фӕнды ахӕм буар, ӕмӕ афтӕ алы нӕмыгӕн дӕр йӕхи буар. Буӕрттӕ та ӕмхуызон не сты, адӕмӕн иу буар ис, цыппар къахыгтӕн ӕндӕр буар, мӕргътӕн ӕндӕр, кӕсӕгтӕн ӕндӕр, ис ӕрвон буӕрттӕ ӕмӕ зӕххон буӕрттӕ. Ӕрвонтӕн иу намыс ис, зӕххонтӕн ӕндӕр. Ӕндӕр намыс ис хурӕн, ӕндӕр намыс мӕйӕн, ӕндӕр намыс стъалытӕн. Сӕ намысмӕ гӕсгӕ иу стъалы иннӕйы хуызӕн нӕу, афтӕ уыдзӕн, мӕрдтӕ куы райгасой, уӕддӕр. Байтыдӕуы бамбийынӕн, райгас вӕййы ӕнӕмӕлгӕйӕ. Байтыдӕуы ницӕййагӕй, райгас вӕййы намысджынӕй. Байтыдӕуы лӕмӕгъӕй, райгас вӕййы тыхджынӕй. Байтыдӕуы ӕрдзон буар, райгас вӕййы уӕларвон буар, ис ӕрдзон буар, ис уӕларвон буар. Сыгъдӕг фыст дӕр афтӕ зӕгъы: Фыццаг адӕймаг Адам сси удӕгас, фӕстаг Адам та сси царддӕттӕг уд. Раздӕр уӕларвон нӕ вӕййы, фӕлӕ ӕрдзон, уый фӕстӕ та уӕларвон. Фыццаг адӕймаг у зӕххон, сыджытӕй конд, дыккаг адӕймаг та уӕларвон. Сыджытӕй конд фыццаг адӕймаг цавӕр у, ахӕмтӕ сты зӕххонтӕ дӕр, ӕмӕ уӕларвон цавӕр у, ахӕмтӕ сты уӕларвонтӕ дӕр. Ӕмӕ мах сыджытӕй конд адӕймаджы хуызӕн куыд уыдыстӕм, афтӕ уыдзыстӕм уӕларвоны хуызӕн дӕр. Зӕгъын уын, ӕфсымӕртӕ, Фыд ӕмӕ тугӕн уӕларвон паддзахадмӕ бацӕуын сӕ бон нӕу, ӕмбиинаг цы у, уый ӕнӕмӕлгӕ нӕ уыдзӕн. Зӕгъын уын сусӕгдзинад. Мах не ппӕт дӕр нӕ амӕлдзыстӕм, фӕлӕ не ппӕт дӕр фендӕрхуызон уыдзыстӕм. Уайтӕккӕ цӕстыфӕныкъуылдмӕ куыддӕр фӕстаг сыкъа уадындз ныууаса, афтӕ. Куы ныууаса, уӕд мӕрдтӕ райгас уыдзысты, мӕлӕт сын нал уыдзӕн, мах та фендӕрхуызон уыдзыстӕм. Уымӕн ӕмӕ не мбийинаг буар хъуамӕ суа ӕнӕмбийгӕ, мӕлӕты бар цӕуыл цӕуы, уый хъуамӕ суа ӕнӕмӕлгӕ. Ацы ӕмбийинаг буар ӕнӕмбийгӕ куы суа, мӕлӕты бар цӕуыл цӕуы, уый ӕнӕмӕлгӕ куы суа, уӕд сӕххӕст уыдзӕни, сыгъдӕг фысты цы загъдис, уый. Мӕлӕт аирвӕзт уӕлахизы хъуыры, Мӕлӕт, кӕм ис дӕ уӕлахиз, мӕлӕт, кӕм ис дӕ маргджын фат. Тӕригъӕд, уый у мӕлӕты маргджын фат. Тӕригъӕд та хъару ӕгъдауӕй райсы. Бузныг Хуыцауӕй, уый нын нӕ Хицау Йесо Чырыстийы руаджы дӕтты уӕлахиз. Уӕдӕ, мӕ уарзон ӕфсымӕртӕ, ут фидар, ӕнӕфӕцудгӕ, иудадзыг ӕмӕ зӕрдиагӕй кусут Хицауӕн, Уӕ фӕллойы тыххӕй хицауӕй ӕнӕхӕрзиуӕгӕй кӕй нӕ баззайдзыстут, уый зонут.